Bydd datblygiadau syfrdanol yn y dealltwriaeth wyddonol y feddygaeth yng Nghymru yn yr ail ganrif ar bymtheg. Ond i bobl gyffredin oedd yn byw yng Nghymru, os oeddech yn sâl, byddai'n rhaid i chi wneud eich meddyginiaeth eich hunan, os oedd angen rhai arnoch chi. Ond nid yn y labordy byddwch chi'n gwneud hynny. Yn hytrach, byddwch yn eu gwneud mewn cegin. Ond dyw hynny ddim yn golygu y bydden nhw'n blasu'n dda neu y byddwch yn eu bita o gwbl. Ond beth oedd yn y meddyginiaethau Fictoraidd hyn? Beth oedd ynddyn nhw? Rwyf am archwilio'r archifau i gael gwybod mwy amdanyn nhw. Felly o'n i'n disgwyl gweld llyfrau meddyginiaethau, nid ryseitiau. Ie, yeah, ond yn y cyfnod yma, doedd pobl ddim yn gweld lot o wahaniaeth rhwng rysait ar gyfer wneud swper gyda'r nos a rysait ar gyfer moddion. Er enghraifft, dyn ni'n gweld fan hyn, ar yr un tudalen, rysait fan hyn, faux cholera, wedi dilyn wedyn gyda rysait ar gyfer dressing salad. Ond mewn ffordd, mae fe fel y. Mêl a lemwn heddi, os oes annwyd gyda chi. Ie, eitha tebyg, ond mae rhei bach mwy eithafol. Gwelwn ni fan hyn. Rysáit sy'n gofyn i chi fynd â ci bach, deg diwrnod oed, ei lladd e, tynnu ei groen e, ei chwarteru fe, a wedyn ei ferwi e. Mae hynny'n fel rhyw fath o aberth hyd a lledrith. O, ydy, ond fi'n credu oedd hwn yn ennyn o'r ffaith bod pobl ddim cweit yn deall beth oedd yn achosi i salwch nhw, a hefyd oedd ofn mawr ar bobl. Byddai hyd yn oed annwyd syml yn gallu lladd rhywun yn y cyfnod yma. Felly, byddai rhaid i chi gael stumog cryf i, i gymryd rhai o'r, rhai o'r meddyginiaethau. yma. Yn sicr, yn sicr, ac oedd rhai yn anodd iawn hefyd. Um, mae gofyn i chi cymryd ugen gwennol a'i rhoi nhw mewn bowlen gyda'i gilydd a'i bwrw nhw dros y pen i'n lladd nhw. Yn y lle cyntaf, sa'n deall sut bydde modd dal i gen gwennol, heb sôn am cael nhw mewn bowlen gyda'i gilydd. Mae rhain yn ddiddorol iawn. Alla i gael copïau o rai o nhw, achos byddwn ni'n lico Rho go, rho tro arni ar rai o'r ryseitiau yma. Dim problem, allwn ni tynnu ffotograffau ar rhai ohonyn nhw. Ond fi ddim eisiau um, trio llaw ci bach. Na, na mae'n iawn.
Bydd Catrin yn paratoi Ellie Turner, sy'n gymysgedd o ddanadl poethion gyda saim baedd. Mae hwn yn cael ei roi mewn potyn pridd a'i goginio yn y domen boethaf o dail ceffyl y gallwch ddod o hyd iddi am bythefnos, cyn cael ei ferwi a'i hidlo. Mae'n ymddangos fod hwn yr union beth ar gyfer cleisiau. I ddod dros y sioc o baratoi'r eli, fe fydd hi hefyd yn gwneud hipocras. Gwin sbeislyd i godi'r ysbryd, Wedi'i wneud o glared, pêr gibin, sinamon ac wedi'i enwi ar ôl y meddyg Groegaidd hynafol.
Oh, rhyw fath sy'n rhaid i mi ei fita. Ond wir, mae hyn yn feddyginiaeth sy'n cant a hanner mlwydd oed. Mae'n rhyfeddol. Yn drewllyd, ond yn rhyfeddol. Dyma sy'n hynod am yr archifau, gallwch chi blymio i mewn a darganfod ac atgyfeirio'r gorffennol. Pam na ewch chi i archwilio'r archif